Izao indray isika dia handray an'i Tsingetry sy Maha.

Aahh za mbola hijanona tsy ela tsy lava latsaka fa nareo ngamba sehatra e. Nana amzay e. Isika mitsam raha mankany ambanivohitra dia lasa misy tovana, tovona moa sa tovana ny eo aloha? Tovona, lasa misy tovona

Eto Madagasikara ihany no manomboka mitaha ny anaran-tanàna, ohatra, taha avaratra. Taha atsimo. Taha atsinanana. Taha andrefana. Taha ampovoany. Mety izany e? Taha afovoany. Ay. Fa raha ohatra hoe ivelan'i Madagasikara, any ivelany izany, France. Taha France. Belzika. Taha Belzika. Azia. Taha Azia. Amerika. Taha Amerika. Burkina Faso.

Akorandriaka. Ay. Inona koa izao? Anaran-tanàna misy akoho. Akory ny rano. Eh, omaly izany. Anarana akoho, vazon'ny akoho. Vazon'akoho, acoustique. Akoho an'i, akoho an'i Odiay aho.

Isa roa telo, accouplement. Ye. Fa fa fa fa zao ry ma a. Ay. Ny resaka ihany lahy teo hoe resaka mpivady. Za ve efa manambady? Za efa manambady tompoko lahy sy tompoko vavy. Za koa efa manambady tompoko lahy sy tompoko vavy. Eh de ahoana le sipa tara amiko zany? Eh. Vad vadalahy ve mba mampirafy? Tsy haiko aloha e. Fahazamana lty tantaraiko zavatra e. An. Ny vadiko lty tamin'izay mibitsibitsika anah. Hoe ahoana hozy izy? Dia hozy izy hoe, Chérie a! Raha mampirafy ianao dia hamono tena aho. Dia hozy ialahy. Ah, chérie ô! Raha mamono tena ianao dia hampirafy aho. Fa tena mety omaly ilay lehilahy teo a! Mety mampirafy ny vadiko a! Fa indray mandeha izay izy a! Tratrako mihitsy a! Teo ambony fandriana anay niaraka tamina bandy. Dia inona nataon'lah tamin'izay? Na midiko lty le fandriana. Ra raha zaho ohatran'lah a Hein. dia nataoko le hira le hira le hoe Matiko elah matiko elah raha mikitikitika ny vadinakah aaahh Matiko elah ma eo lah sady mi-dance be lah eo eh. Izany ve ny ataon'ny lahy? Efa tratralahy mbodoby ihany izy mbola hoe maty kilaofa tsy tonga dia vonoina fa mbola mitandrema ihany. Fa fa fa ny anako niely ty efa tratrako teo ambony fandriana ny vadiko e. Dia nataon'ny lahy hoe ahoana? Niaraka tao amin'ny lehilahy. Dia ahoana? Dia hoy izaho hoe inona no nataon'ny lahy eo akaikin'ny vadiko eo? Dia hoy izy ilay vadiko, izany tokoa, inona tokoa no nataonao eo akaiky eo? Dia tena vadin'ny lahy izy lesy tena tsy fa izany ty tena hitan'ny lahy. Elah zany an, manahirana amin'ilay manambady koa dia izao, elah zany rehefa miaraka amina bandy akama ohatran'izao zany e, dia mba hoe mamomamo kely lah tonga ao an-trano, fa vao miditra any an-trano lah tonga dia, Mamy zay! Taiza zay Mamy? Iza zay niaraka taminao? Mahazo vava foana lah, fa misy fotoana koa lah miditra ny trano dia mba tsy mamy zany e, dia ahoana ny tenenina? Tsy mamy indray a! Tsy azoko mihitsy. Ary misy fotoana, misy fotoana zany lah le tara any am-piasana e, dia taraikiraiky vao mody maizina. Dia tonga ialahy zany tonga any an-trano, sao vao mody? Avy nampiaraka taiza indray izao? Tsy hay ampanginina mihitsy. Fa rehefa mba tonga aloha indray ialahy dia, mba tonga aloha indray a! Tsy hita ialahy mihitsy. Fa tantaraiko zavatra ialahy, tamin'izay mivady niteraka, Fa tsy nanaiky mihitsy ilty izy raha tsy hampitondraina ny anarany le le zaza. Hoe ahoana? Iza ny anarany? Rondro. Rondro ny anarany. Za ve lesy natao anaran zanaka? Rondro. De tsy nanaiky de a ampitondraina ny anarako a. Nanarako mantsy rehefa any an-trano tahiry. Ah. De tsy tsy raikitra moa le izy de aleo ary atambatra e. Ny rondro sy tahiry ve? Lasa hoe tarondro. Ah, fa tohizako ihany le anaty eo. Fa misy fotoana koa zany lah le mamimamy tonga ohatrany. Ialahy le mba miditry ny trano iny zany e. Efa le manao essuie glace fotsiny lah rehefa le mamy zany. Tsy manao essuie glace fotsiny. De efa miditra izy avy any tonga de manao essuie glace indray dada. De mba hoe tantanany lah miditra ohatrany. Ndao aty fa tsy avy ny olana ka. Nahoana? Fa za tia manan-janaka. Fa nisy fotoana, zay manko efa niteraka. Efa niteraka. Efa niteraka. Eh, ialahy koa efa niteraka. Ay. Aza Nickel Nickel, ano je, efa niteraka zay. Dia iza ny anaran'izay zanak'ila? Ah, Kennedy. Kennedy ny anaran'ny zanakay. Fa za ny bandy tena mahay musical be, dia lasa nataoko hoe Kennedy Musical. Azolahy. Misaotra tompoko ah! Ay mbola misy ka. Ay mbola. Ay mbola tsy misaotra ka. Za efa ato ah. Ah mivoaka aloha. Osta! Osta! Osta! Osta! Fa inona ity zany atao laza zany e? Fiteny vaovao zany. Langue inona zao zany? Langosta! Misaotra tompoko!